Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар! Э, менә без бүген үзебезнең редакциягә кунакларны җыйдык. Кемнәр дисәгез, хәтерләсәгез, э, күптән түгел Казаклар авылында э, җылы безнең гаилә учагы дигән бик матур чара үткән иде. Анда безнең Теләче газетасына язылучылар арасында бүләкләр уйнатылды. Һәм инде төп бүләгебез, белүебезчә, безнең бозау. Ә, бозауның шушы бүләкнең иганәчесе Иске Җөри авылында үз эшләрен алып баручы Галимбековлар гаиләсе. Ә, Тәбрис безнең арада бүген. Хәерле көн. Э, Без теләчегә җитен бик күптәннән алдырабыз. Гаилә белән аны бик яратып укыйбыз. Шуңа күрә бу язылу кампаниясендә үзебез белән катнашып, үзебез белән өлеш кертергә булдык. Чәче газетасына э, язылучылар арасында лотерейга төп призны бүләк итәргә булдык. Төп призны Олы Тирәҗе авылыннан Сафиннар гаиләсе Ытты. Алар да бүген безнең белән, менә балалар килгән, сөенешеп.
Э, бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Редакциябезнең җитәкчесе Ленар Юсуповичка, шулай ук оештыручыларыбызга, коллективына бик зур рәхмәт әйтәсебез килә.

Атнага ике тапкыр Шыга теләче газетасы. Инде без үзебез дә э, яңалыкларны һәрвакыт куеп барабыз. Катнаша идегез безгә шулай квитанцияләр белән бүләкләр уйнатуда? Катнаша идек.
Отканыбыз бар иде. Э, Отканыбыз юк.
Отканыбыз юк иде. Шуңа күрә инде безгә бу күктән төшкән бәхет шикелле булды дип әйтик инде. Бик сөендек, бик шатландык. Э, алга таба да башка

Биргән өчен һәм Теләче район газетасына. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә минем үзебезнең район газетасын алдыручыларга, аны таратучы почтальон апаларыбызга, абыйларыбызга, аларга зур рәхмәт. Һәм шулай ук инде безнең даими иганәчеләребезгә дә зур рәхмәтебезне җиткерәсем килә. Чөнки аларның ярдәме, аларның теләктәшлеге белән генә без бу чараларны уздырасы, уздырып киләбез. Минем зур рәхмәтемне әйтәсем килә безнең район, Теләче муниципаль район советына, башкарма комитетына, үзебезнең район башлыгыбыз Хазипов Нәҗип Накиповичка һәм шулай ук Татмедиа акционерлык җәмгыяте, аның генераль директоры Садыков Шамил Мухаммедовичка, ә инде безнең Тәбрискә, һәм инде Тәбриснең КФХ Галимбеков, Җөри авылында уңышлы гына эшләп килүче Галимбеков ларның гаилә фермасы, крестьян фермасы. Э, безгә шушындый зур ярдәм иткәнегез өчен зур рәхмәт әйтәсе килә Тәбрис. Сезгә һәм инде сезнең гаиләгезгә ныклы сәламәтлек, алга таба да эшегездә уңышлар телисе килә. Э, менә безгә һәм инде безнең Сафиннар гаиләсенә бүләк иткән бозау сезгә инде үзегезгә э, Бик күп күләмнәр белән кире әйләнеп кайтсын, мул булсын, тормышларыгыз бай булсын, мул булсын, шундый изге теләктә калабыз. Һәм инде шушы зур ярдәм күрсәткәнегез өчен э, Татмедиа акционерлык җәмгыяте, аның генераль директоры э, Садыков Шамил Мухаммедович исеменнән шушындый рәхмәт хаты бар.